Mae fe wedi whare Max ym Mhobol y Cwm, ond ni'n abod e bach yn well erbyn hyn fel Simon o'r gyfres Misfits sydd newydd ddod i ben ar E4. Croeso mawr i Iwan Rheon! Dyna ti fan'na, yn y gyfres. Wnest ti fwynhau ffilmio fe? Do, ie, oedd yn lot o hwyl, ie. Ie? Mae pobl ti'n cymharu fe gyda bach o gymysgedd o Skins a Heroes. Fysa ti'n cytuno gyda hwnna? Yym ie o- ie fi'n meddwl bo' bach mwy tywyll a ma'r hiwmor Prydeinig eitha tywyll a ma' l- lot llai glamorous na'r yym... Llai o glam. Glam ie lot llai o glam. Be' sy'n digwydd yn union i'r pobol falle sy ddim wedi gwylio? Ma' 'da chi bŵer, pa fath o bŵer sy 'da chi? Goruwch naturiol. Goruwch naturiol. Sa tocyn iaith 'da fi i ti, swn i'n roi un i ti. O diolch. Be' sy'n digwydd yn yn union? T'mo' ma'r cymeriade 'ma i gyd ma' rhyw bŵer gorn- goruwchnaturiol 'da pob un ohonyn n'w. Hmm oes ie ni ni'n ca'l taro gan yy Storm trydanol. M-hm. A wedyn yym 'yn ni'n dechre w- mewn ffyrdd gwahanol n- ca'l pwerau goruwchnaturiol sy'n yy sy'n dod allan o'n cymeriade ni ie. Nawr Fi'n lico be chi'n gwisgo fan hyn. Oedd e'n gyffyrddus? Yym, oedd e ddim mor... Oren yw dy liwdys yn English. Oedd hi'n neud y tin rownd Ti edrych mor ddifrifol! ...ardal arbennig. Chi ti edrych mor ddifrifol yn y llun 'na ti fel rydw i... Ie. ...yn mynd i dy ladd di. Ie, dyna be o'n i'n meddwl, ie. Ie? Dyna beth o' ti'n meddwl? Ie. Reit, dy bŵer goruwch naturiol di o'dd bod yn anweledig. Ie. Dim fel y band, on' y pŵer. Ie. Nawr, sut se hwn yn digwydd i ti, bywyd go iawn, a bo' ti yn anweledig, be' fysa ti'n neud? Yym,

Gobeithio bo' chi ddim yn dod yn weledig eto yn ganol y trip jyst yn sefyll yna. Sa wnna'n embarrassing. Wha! Fi yma! Reit wel ni 'di ca'l gafel mewn rhestr o'r pethe byse pobol cyffredin eisie mynd ati i neud petaen nhw yn anweledig. Tynnu cader o dan rhywun fel ma' nhw'n istedd. Ie! Hwnna'r peth cynta fysen i'n neud. O'n i bron. Yym dwyn arian. Ww, diddorol. So da fi'r pwer sy'n ei wneud e. Dal pobl yn siarad amdano, amdano nhw. Yeah, dyna beth sy'n... Yeah. Fi, mae rhaid fod yn onest, dyna'r peth cyntaf sy'n ei wneud, yw mynd i bob cyfarfod, mynd â'r ffrindiau fi gyd, a jyst ista na meddwl, hmm, sgwn... Pe bai fi'n gallu bod yn anwledig fe. Actio fel ysbryd. Ie. Os hynna ni'n da i wneud. Ie. Um, a, dal, fel, a hefyd, dal y wyrra yn unrhyw le, yn union fel nes ti weid. Wel, Hefyd, aethon ni i ofyn i plant Cymru, rhai o blant Cymru, beth se nhw'n dewis cael fer pŵer... Goruwch naturiol. Goruwch naturiol. Se nhw'n cael y cyfle, felly gawn ni weld beth wnaethon nhw weud. Gwylio hwn. Be fysa chdi'n neud os 'sa chdi'n anweledig? Dwi wedi bod. Mae'n sy'n rhoi pobl rhyw wedges i nhw. Mae wedi i'r athrawon a sosial Shannon. Especially Mister Pearce dde. O, oh, so i'n taflu gwstad ar Mister Pearce. Ie. Yeah. Chwarae joc ar mam. Peidio wedi ysgol. Swn i'n fatha di'r chwans yna rwy mewn trwbl yn y bath. Swn i'n helpu nhw'n y bath. Bysa fi'n tynnu gwallt Molly. Mynd i banc, robio'r pres, wedyn dod yn ôl i'r tŷ llihio o gwmpas a bethau. Be fysa dy bwera di os fysa chdi'n arwr? Sa i'n licio fatha twtio magazines a bod e unrhyw berson eisiau bod arni. Bob tro dwi'n twtio rhywbeth, troi fewn i fo. Fflio. Toddi pobl. Neu Rhiannon diflannu. Bysa fi'n gallu, bysa fi'n hoffi fel rhoi pobl i caru'n gilydd. Jympio uchel i top y byd. A fatha ti'n gallu sticio pobl at walia a petha. Fel thing yn fanna a wedyn ti'n mynd freezio pawb a wedyn freezio nhw a wedyn smashio nhw. Gynna fi peth fel glud yn fanna ti'n s- ti'n mynd fela ti'n sticio nhw lawr wedyn ti'n gallu mynd i bob man even yr awyr a petha. Gellu neud brawd fi cau ceg fo.

Helo fi yw Iwan Rheon. Na ie. Nethon ni hefyd dod ar draws... Leni stop edrych arno fi fel 'na. Pryd o'n ni yy pryd nethon ni siarad â'r plant 'ma nethon ni ffindo un bachgen o'dd yn siŵr bod e bod 'da fe bŵer yn barod felly gawn ni weld Tom wrthi yn siarad am 'i bŵer goruwchnaturiol e nawr. Paid a recordio hwn ond dwi'n rili superhero. Os dwi'n stario at y camera a close your eyes fe bydd o'n mynd off. Bydd git o'r power yma yn mynd off. Even y microphone 'na. Gau llygaid a wedyn mynd back a wedyn agor llygaid fi ond... A be' sy'n digwydd wedyn? Ma' gyd o'r power yn mynd off fama. Dim bob man. Dim bob man drost porth dim ond yn

Enw fe di Tom. Sioed man arno fo. Tom man. Tom man. Gall llygad fe wed. Diolch yn fawr iawn i Tom Man. Dim gwisg gyda fe eto. Falle lle fe fenthyg dy overalls o'r oh, ti. Yeah. Tom Man i'r dyfodol. Reit, ydych chi'n mynd i gael ail gyfres? Ydyn. A beth ydych chi'n recordio? Ni'n dechrau ffilmio mis Mai. Pimp uchel? Ie! Misfits ar gyfres! Hwrê! Nawr te, nes i wylio y rhaglen fach ar y teledu neithiwr, dim neithiwr, y nosweth cyn 'ny, nos Wener. Jonathan Ross yna, oedd Kim Cattrall yna, oedd Jedward yna, a oedd Iwan Rheon yna! Waw! Shwt brofiad oedd e i eistedd yn yr ystafell werdd yna? Yym, oedd, oedd e'n hwyl, ie, oedd e'n ddiddorol. Oedd Jedward yn ddiddorol. Yym, na, oedd, oedd e'n hwyl, ie, oedd e'n profiad da iawn. Achos oedd Kim Cattrall mewn 'na gyda chi hefyd, a mae hi yn um, ser superstar, a ti'n bod oedd hi'n neis i fod rownd? Ie, yeah, oedd hi yn, ie. Yeah. Nath, yeah, nath i gael, gael sgwrs bach efo hi. Ie? Yeah? Oedd yn, ie, yeah, oedd hi'n neis iawn. Oedd e'n neis. Reit, wel, gan bod ni'n sôn am ti Jedward, oedd e yna gyda chi yn yr ystafell werdd. Nawr, fi'n cofio pryd o ti'n um, neud stint bach an, yn y theatr, oedd da ti um, Rhyw wallt oedd yn sefyll lan a o'n i'n meddwl bod ti, timod, o flan dy amser gyda'r gyda'r gwallt 'na. O't ti'n rhyw fath o osodwr trends, achos nath Jedward gopïo dy edrychiad di. Waw! Felly, ma' Jedward yn meddwl na nhw sy 'di yym creu'r steil gwallt yma, ond ma' nhw'n anghywir. Iwan Rheon yw'r gosodwr trend. Oedd e'n anghyffyrddus cael gwallt fel 'na? Yym, na, fi ddim yn rili teimlo fe. Oedd e Odd e'n cŵl? Odd e wel ddim yn cŵl. Odd e ddim yn cŵl pan o'n i ddim yn neud y sioe. Oce wel diolch yn fawr iawn gnawn ni weld mwy ohonot ti nes ymlan on' am nawr y brenin mwya cŵl Misfits yw Andreon. Yay!